Tinokuchingamidzai zvakare hama wadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso, zvirongwa zvinotarisa chitsauko chimwe nechimwe chemuBhaibheri. Nhasi tiri pana Mapisarema 147. Ndini wenyu Mufundisi Makiwa. Chitsauko 147 sekurava kwatakaita chitsauko chechipiri takusvika ku, uh, pazvitsauko zvishanu zvisingazikamwi kuti ndiani wakanyora nekuunganidza zvinoreva kuti zvitsauko kana kuti inziyo dzinogona kuimbwa chero nani zvake nziyo dzokurumbidza mwari iye zvino hapasina kuchema chema mapisarema akambotanga achichema chaizvo but iye zvino angoe kungokudza kurumbidza ndiri kuona kuti pakupera kwoupenyu tichazenge taakungorumbidza izvo zviri kuitika muupenyu hwako ziva kuti uchiri kunana 145 uko asi kana wapa 146 kurumbidza chete tinenge takungofara nhasi iri pana 147 kwanzi nemuimbi panapa rumbidzai jehovha nokuti zvakanaka kumuimbira amen uye kabva kwanzi zvine mutsigo it is pleasant it is calmly mavara ashandiswa ndaashaikira shona yakanyatsa kuti tsvikiti but chinhu chandifadza paramba ndezvekuti zvakanaka zvakakosha zvaka zvinoremekedzeka it is beautiful kukudza mwari chimwe chataugwa panapa Nemwimbi kwanzi Mwari uyu anoita sei? Anoponesa vane mwoyo yakapwanyika. Amen. Agopomba nekusunga maronda emukati meupenyu hwevanhu. Hei, mukati meupenyu pane kumwe kupwanyika kwemwoyo kunoitika nemaronda akasiyiwa nezvimwe zvakaitika muupenyu eh, hwako but mwari kwanzi anobhandecha ndiye anoisa gv ano, anoisa mushonga pamaronda eupenyu hwako uh, maronda aya ari pamwoyo haasi mamwe maronda ese mamwe maronda anogona kurapa nemadoctors enyika ino but ronda repamwoyo rinotoda jesu kabva kwanzi anoita sei kwanzi iye ndiye anosimudza vanenge vakazvidzikisigwa anosimudza even vari um, mukati mechinyi meguruva obva kwanzi ndiye mwari anopa hei ndapada vhesi ya 9 anopa mhuka dzesango zvekudya ndiye anomeresa bundo kana mwari achichengeta mhuka angatadzei kuchengeta vanhu vaakasika nemufananidzo wake kwanzi anochengeta evheni neshiri nemanyana chaiwo anochengeta kabva kwanzi mwari haafariri iyi ivhesi inoda kuti tiirangarire tiicherechedze haafariri simba remabhiza kana kufarira tsoka dzinomhanya but mwari anofarirei mwari anofarira vanhu vanovimba naye anofara kana tichivimba naye haafariri zvatinazvo ndo mabhizi ake aya kukasika kumhanya kuwana pfuma asiwo zvofarigwa namwari mwari anofarira vanhu vanovimba naye kwanzi iwe jerusarema kudza mwari iwe ziyoni ziva kuti jehovha ndimwari pakupedzisira muimba anobva atsanangura zvinotaridza kuti ndevapi vanofanira kukudza mwari eh, nokuti mwari anoitei mukati mevanhu kwanzi mwari anopa runyararo Eh, mukati eh, eh, meupenyu hwako hwese mwari anokupa murayiro mukati menyika anopa mirayiro mwari anodzinga zvakaipa zvese zvinogona kutinetsa nekudzinga mhepo inenge ichivhuvhuta mukati meupenyu hwako hameno chinoitika muupenyu hwako pamangwana nabati mwari anogona kudzivirira anogona kutibatsira yazofarira pakupedzisira anoti hakuna imwe nyika yakaitigwa zvatakaitigwa namwari hei Mwari wakatiitira zvinhu zvikuru. Hakuna umwe akazviitigwa zvawakaitigwa izvi. NdiMwari wega akazviita. Akazviita kwauri wewe chete. Ngatinamatei. Ishe tomutendai. Tinomutendai nezvamunotiitira. Dzimwe nyasha dzamakatiitira hatina kufanira baba. Tinokudza zita renyu pamangwanani ano. Tinonamata kuti Simudzaiwo ma, eh, varo, marombe mukati meguruva, muvagadzirewo pazvituro vagokudza zita renyu, muvape rwiyo rwokukurumbidzai masikati neusiku. Muzita raJesu tanamata, amen. Kana muchida kunibata plus 263 772 204 766 mwari akukomborerei tosangira pachitsauko chinotevera.